Nilqawkom sinjuri għal programm ieħor ta' Shooter il-Ħadd it-tajjeb u llum ħantuwielha fuq il-bini. Oh, da diġi anki d-dihel f'dil kontroversja kollha le ta' ma jflax iktar. U minn tix tinduna bħalissa batti bekk li nkollu fuq din liġi qed jipprova jagħmel il-gvern dwar l-appell fuq il jien kieku ma jitħoġ fiha. Ara, ejja l-darba, nipprovaw mm. naħsbu eh. fuq il-bini b'mod differenti. Sew. Mela, Inti pajjiż ikollu dawk illi jisejħu landmarks li huma binjiet mhm. illi jiġu qishom status għal pajjiż ukoll. X'taħseb? Għaddi mhux minn issa tabdi, di minn dejjem kienet, ġifieri inti qabel meta kont kien ikollok ir-re, ir-re kien ikollu l-isbaħ binja l-palazz biex intejt il-palazz tar-re. U anke aħna eżempju Peress li aħna reliġjużi Malta, Roman Catholics biex nkunu bleżat, tajjeb toqgħod qis il-Knisja tar-raħal intu importanza iktar għal bini ma tkun eh, l-ola bini fir-raħal. Eżatt. Toqgħod tajt u anka jenaf, eżempju, la Vallett. Eh. Bena il-Belt Valletta. Mela, kottoner, għara xamel kottoner għamlenna bib ħazzabbar. U mbagħad bena is-swar kollha, għalhekk ngħidulhom il-kottonera, għax huma kollha swar ta' kottonera. Ġifieri sabiħ. U toqgħod tajtu bħal daw il-landmarks għaw ħafna mad-dinja kollha eżempju naf it-Taj Mahal. Eh, kemm hu sabiħ.
Eh, dak bnieh għal mara tiegħu, tajjeb biex jibqa' jfakkara.
Penthouse. Ma hemm l-Eiffel, Torri Eiffel, dak bnieh ċertu wieħed Eiffel u Eiffel għadu jissemma sallu. Imma toqgħod tajt. Hmm.
Għal Maltin li mi dik il-binja li meta tajt lila hekk tajt Malta. Tajt li mi dik il-binja. Taf li ma fx nirrispondik, ma kapaċi n-nies ikunu jafu jena. Ġejt ħasseb bux bisfond għandi l-poeta nazzjonali tajjeb illi tista' tgħid li kien patriot kbir ta' Malta. Imma aħna għandna dik il-binja li xħin tara tqanqlek tgħid mmm din Malta nistaqsu. Taf li l-Franċiżi għandhom it-Torri Eiffel, l-Amerka għandhom l-Istatwa tal-Libertà, Malta, aħna bħala binja hekk li timmarkana, liem taħseb li għandha tkun? Il-Knisja ta' Ħaż-Żebbuġ m'hawnx isbaħ minnha. Imma dana minn barra qed jgħidha. Immaġina aktar.
Minn barra, minn barra. Li inti hielek, inti hielek. Ma dak għażel il-Knisja ta' Ħaż-Żebbuġ, inti x'tagħżel kieku? L-isbaħ waħda mill-isbaħ partijiet li hawn hija d-dħul fil-belt, fejn il-Parlament u U faċċata hemm u dan Tajjeb. kollu. Dik l-erja. Knisa tal-Karm tal-Poraċċa Tgħexi minn Taslima. Ġifieri għalik kieku knisja titfa'. Blokka sabiħa, u. Naħseb għandna knejjes sbieħ ħafna wkoll, veru, ġifieri. Aħna liema binja għandna li txintara tgħid di Malta? Taħalluha? Le, se, żomm, il-daqa u l-monument. Il-monument. Le, ejja, ma. Li xħintaraħ tgħid eħe, di Malta, biha rrid nirriklama, ara, b'dil-binja. Il-Belt, Valletta kollha u. Minn hawn State, ħażebbuċ.
Ħaż-Żebbuġ, ejja. Għanzi ma semmejt li xrik knisja. Le, sabiħa u koll, imma. Għax kienu għalli l-knisja ta' għana. Somma jimparti mill-belt, ġifiri għalli semmejti. Għalek, thank you.
Thank you. Li ma binja ta' zel kiku ent? Ma nifimx dal-affarijiet. Għaw minn semmi l-knisja ta' zebbuċ. Eh? Semmew l-knisja ta' zebbuċ. L-ewel u qabel kollox.
Imma apparti, hemm xi binja li tajt isma di sabiħa biex ma li jaraw jgħidu di Malta.

Kastilja Bonzi. Zom Kastilja, daqsek. Għanna dik il-binja li xintara tgħid di Malta. Is-swar.
Is-swar. Is-swar li ħallewna. U San Ġwann il-Knisja. Preverġi sabiħa u koll. Ma, u inti, għed.
Il-Fontana. Il-Fontana. Eh, ħatriton.
Daqsek. Tara, tlet nisa tkun trid biex tara, għanna z-zejja, ġifri Amerikani, intom ftaħru btakom,

Thank you, kelli bżonn dik id-daqqa ta' Malti. U another one in the bucket. Lest il-programm tal-lum ukoll, sinjuri, grazzi tal-li kontu maħna. Għaf nistaw namlu landmark għahna s kim niddeċidu xie krejn, għax etna il-kull imkien tarom tal-krejn.